Минем э, укыш селекция ул теге туптур тарихка бәйле түгел, ул гражданнар тарихы түгел, ә халыкның этник тарихына бәйле. Шуңа күрә анда кайбер яңалыклар бар. Шул өлкәдә мин сезгә хәрсиләрмен. Э, татарның формалашуында татар факторы дигән темага лекция. Монда бераз аңлатма кирәк. Ни өчен бу темага укырга булдым мин? Әле хәзер дә дөнья фәнендә һәм Россия эчендә дә татар дигән төшенчә артында нәрсә ятканлыгын тулы аңлау юк. Раз игътибар итегез, э, ватан тарихы, отечественная историядә соңгы ике дистә ел эчендә Элек булган татар, монгол дигән төшенчә югалды. Һәм соңгы чыгарыш дәреслекләрдә гомумән Алтын Урданың халкының исеме атала башлады Ордынцы, урдалылар дип. Бу билгеле бик сәер күренеш, чөнки бөтен дөнья Шушы Алтын Урда заманындагы язма чыганакларда, европалылардамы, гарәпләрдәме, кытайлылардамы, Алтын Урданың халкы атала я татар дип, я монгол татарлар. Ну, мәсәлән, Кытай чыганакларында, японнарда Менва Монгол татар дигән сүз. Мёнва дип атала. Халык. Ну бу да гадәттә әйтәләр инде теге татарлар бик каты көрәштеләр, алар өстенә иго ны иеп куймасыннар өчен татарлар көрәштеләр. Без ул ул монголлар белән безне бутамагыз дип. Шуның нигезендә менә шундый бер операция ясалды. Һәм чынлыкта хәзер билгеле түгел, без татарлар Алтын Урдага нинди мөнәсәбәттә. Россиядә шулай бу. Вә шулай күрә безгә яңадан кайтырга кирәк татар мәсьәләсенә һәм шуннан чыгарырга кирәк э, аңлатма. Чынлыкта тарихта нәрсә булган һәм кем ул татар? Аның төрки дөньяда һәм аннан соң монгол империясендә урыны нинди булган? Һәм ни өчен ул урынны Россиядә бүген юкка чыгарырга тырышалар. Бу әһәмиятле мәсьәлә һәм билгеле безнең милли аң белән дә бәйләнгән мәсьәлә. Ну, былай гомуми караш белән әйткән вакытта, билгеле, татар дигән төшенчә этноним. Ул Менә шушы бүген әлегә сез тыңлаган борынгы төрки каханлыкларда татарлар күренәләр чыганакларда һәм язма чыганакларда да бар. Мәсәлән, шул шул ук Культигенның стелласында һәм шул вакытта үзара мөнәсәбәтләрдә 30 татар, 9 татар дигән төшенчә бар. 30 татар, 9 татар дигән төшенчә бар. Димәк, татарлар борынгы төркиләр арасында аерым төркем буларак яшәгәннәр һәм алар билгеле тарихта. Ләкин менә аннан соң безнең шундый бер кызык чор була. Уйгур каханлыгы егылганнан соң, кыргызлар җиңгәннән соң Уйгур каханлыгын бер 300 ел Татар ничектер югалыбрак торган кебек тоела, теге вакыт-вакыт алар күренәләр, яшәгәннәр каядыр, но бик әһәмиятле роль уйнамаган кебек тоелалар шунда чыганакларга караган вакытта. Әмма мәсәлән 12 гасырда татар даласы дигән төшенчәләр бар, Кытай чанакларында әйтелә. Аннан соң сез ишетеп беләсез инде, монгол империясе күтәрелә башлагач, Чыңгыз хан заманында, Монголлар күрше кабиләләр белән каты сугышлар алып баралар һәм сугыш вакыты, шул сугышлар вакытында тагы татарлар пәйда булалар. Һәм шундый хәтта ни бар, э, э, язмача саклаган мәгълүмат, имештер Шыңгысхан Әтисен татарлар үтергән булганнар, шуңа күрә ул татарларга бик учлы булган һәм сугыш вакытында татарлар җиңгәннән соң теге э, арба көпчәгеннән э, озынрак буйлы булган бөтен ирләрне татарларны үтереп бетергә кушкан дигән шундый мәгълүмат бар. Ләкин иң сәере шунда, шушы бөтен татарларны кырып бетергәннән соң да татарлар нишләптер юкка чыкмыйлар, Чыңгыз ханның ике татар хатыны татарка булганын да исемнәр дә билгеле. Аларның нәселләре дә калган. Аннан соң хәрбиләр арасында шулай ук әһәмиятле урыннар э, алып торган кешеләр арасында да татарлар күренәләр. Һәм аннан соң э, Жучи улысында инде Теге Алтмурда ешканда шунда татар кабиләсе, Алчын татар дигән татар кабиләсе күренә. Һәм соңгы вакытта менә төрле бәхәсләр булды бу темага һәм теге белемле генә шәхесләр әйттеләр, бу ахырысы бер уйдырма гына, татарлар бетмәгән, ә Монголлар көчәйгәннән соң, элек бик көчле булган татарларны басып китү өчен, кытай чиновниклары шундый операция ясаганнар, идеологик, татарның исемен югалтканнар чыганаклардан, монголларны күтәрү өчен дигән сүзләр дә булды менә шундый. Мин уйлыйм, аның артында шулай ук кайбер дөреслек бар дип. Ләкин шуның өстенә тагы бер мәсьәлә истә торырга кирәк. Аны бүген шулай әзрәк әйттеләр. Кытайларда традицион бик озак дәвердә бөтен күчмәләрне татар дип атау гадәте булган. Ну, кытайча, кытайда да р хәрефе юк, та-та. Та-та. Ну, бу туры килә римлардагы варвар дигән төшенчәгә шундык Башкалар, безнекеләр түгел, тата, татарлар. Һәм аннан соң билгеле сез алда күрәсез, ул Э, кытайлылар карашларында да аннан соң соңрак вакытта да татарларның үзенә күрә бик зур көчле авырысы булган һәм менә рәшид рәшидетдинның сез э, җәмигут таварих дигән хезмәтеннән карасагыз рәшиддин анда бик күп урында әйтә татарлар бик халык булган алар э, Әгәр дә бер-берсе белән сугышмасалар, бергә булсалар, дөньяда беркем дә аларга каршы тора алмасы һәм аннан соң э, э, бүтән халыклар да татар исемен кабул иттеләр, татарлар бөек булу сәбәпле дигән шундый сүзләр бар. Ләкин бик аңлашылып бетми, нәрсә монда күз алдында тотыла шунлыкта. Һәм менә шул мәсьәләгә мин хәзер тукталырга уйлыйм. Ул бик әһәмиятле мәсьәлә. Э, Аннан соң мин әйтермен, ул турда соңгы вакытта безнең бер китап та чыкты, без аны алып килдек, карасыз. Әмма аның артында менә бер шундый әйбер ята. Э, менә бүген Фаяз әфәнде дә әйтте, җиде томлы татар, татар, татар тарихын язган вакытта, Беләсез инде, кем карый, беренче том борынгы төрки чорга багышланган, икенче томында Идел Булгарстаны тарихы. Һәм ул икенче томны эшләргә алындылар археологлар. Менә Фаяз Хузин анда җитәкче булды, әлегә сөйләгән икенче томның редакторы. Шул вакытта безнең эштә тарихчылар эчендә килеп чыкты. Ул вакытта мин Шедерман тарих институтында һәм редколлегия керәдерем ул күп томлыкның Килеп чыкты бәхәс. Монда болгарларны гына биргәме, әмма башка төркиләрне дә биргәме дигән. Һәм без бик тык бәхәсләшкәннән соң, башта Рафаэль Хакимов институт директоры Фаяз Хузин белән бергә том багышланган булырга тиеш фәкать болгарларга дип кенә барды. Әмма без Искәндәр Измайлов белән икебез бик каты көрәшеп, Шунда керттек кыпчаклар турында мәгълүматларны. Кыпчаклар һәм башка төркиләр дигән мәгълүматлар бар анда икенче томда тагын. Һәм аның артында чынлыкта бик зур мәсьәләләр ята. Һәм ул мәсьәләләрне безнең элек эшләгән кайбер галимнәр безгә кадәр дә аңлаганнар. Мәсәлән, Петербургта гомер буе эшләде Әмир Нәҗип дигән зур филолог татарларның. Аның чыккан хезмәтләре бар. Ул иде белгеч Алтын Урда вакытындагы язма чыганаклар буенча һәм аннан соң борынгы төрки чор буенча язма чыганаклар буенча да хезмәтләре бар. Мәсәлән, аның бик яхшы аналитик мәкаләсе бар Мәхмүд Кашгариның Диваны лөгат китабы буенча, э, эше буенча. Ну, билгеле э, тарихчы, э, филолог. Менә шул галимнең бер урында кызык шундый пассажы бар. Ул әйтә, Э, уже Алтын Урда чоры вакытында сүз вакытларда сүз бара Алтын Урда дәвере һәм ул әйтә. Монда ди монголлар килгән шук. Татарлар яшәгәннәр далаларда. Ә без барыбыз да беләбез, далаларда монголлар килгән кыпчаклар алып торганнар шунлыкта. Ә ул әйтә, монголларга кадәрге татарлар булганнар. Менә хәзер безгә шул мәсьәләне мәсьәләне карарга кирәк. Ул нәрсәне күз алдында тоткан? Ә ул бик белемле шәхес, алар юкка гына әйткән әйтмәгән. Сез Мәрҗәнинең китабын алсагыз, Мустафа Ләхбәр фи ахвали Казан булган. Анда да бер урында Мәрҗәнинең шундый сүзе бар. Татарларны монголлар белән бутарга ярамый, ул башка халык булган дигән сүз бар. Ләкин монда бит дөнья фәре дигән Фән бар. Күп кенә галимнәр, дөнья дәрәҗәсендә эшләгән атаклы теге тюркологлар, синологлар, Марко бар, Пельо дигән бик зур галимнәр арасында шундый караш бар. Менә мин сезгә әйткән борынгы татарлар, 30 татар, 9 татар, Бу Европа галимнәренең фикере буенча монгол телле булганнар. Төрки түгел. Һәм менә минем үземдә тикшереп караганым бар. Монда соңгы вакытта Монголиядән галимнәр килеп йөри башлады. Мин алардан сорадым. Алар икесе дә археолог иде. Берсе гыйльми секретарь тарих институтының ишетүдән сорадым. Менә Шыңгыз хан бәрдешкән татарлар кем булганнар? Төркиләрме? Юк. Алар монголлар булганнар. Карасагыз, Мәхмүт Кашгарины, бөтен унберенче гасырда теге кара ханиятлар дәүләте дәүләтендә яшәгән, аның бөтен тирәдә төркиләр булганнар. Мәхмүт Кашгари үзенең хезмәтендә 20 иң атаклы төрки кабиләнең исемен атый, төрки кабиләнең. Һәм шуның берсе татар кабиләсе. Менә шуннан соң сорау туа, бу Европа галимнәре маркалар пелия яхшырак белгәнме, әллә әшә шунда яшәгән һәм төрки телләрен бик яхшы белгән Мәхмүд Кашгариның мәгълүматына ышаныргамы? дигән сорау туа шундый. Һәм бу бердәнбер андый мәгълүмат түгел, башка мәгълүматлар да бар. Татар кавиләрен төрки булулары турында. Әмма мин сезгә әйттем инде, бәхәсле мәсьәлә. Һәм э, бәхәснең нигезендә чынлыкта чыганакларның җитәрлек булмавы ята. Менә шул ук Мәхмүд Кашгариның хезмәтен алып карасагыз, ул ике төркем турында, берсе уйгурлар, икенчесе татарлар, мондый сүз әйтә. Алар икесе дә төрки телдә сөйләшәләр, төрки телен яхшы беләләр, әмма ди аларның башка телләре дә бар. Үзара аралаша торган. Менә бу сәер бер конструкцияне беркем дә шешкәне юк. Икенче тел ни тел булды микән? дигән сорау туа. Э, минем мәсәлән үземнең бер гипотеза бар, мин әйтеп китә алам. Сез беләсез инде, төрки телләр арасында бар Стандарт төрки телгә ошамаган телләр, мәсәлән, чуваш теле, яисә якут теле, беркем дә аңламый. Без без аңлый алмыйбыз. Ә чуваш теле бит инде болгар теле белән тугандаш санала. Димәк, төркиләр арасында булган ниндидер бер борынгы төркем, болгарлар борынгы төркемнәрдән саналырга мөмкиннәр. Аларның төрки телләре башка төрле. Р Телле булганнар алар. Мәсәлән, чуашларда кыз, бездә кыз дигән сүз, чуашларда хыр. Әйе. Бөтенләй башка төрле яңгырый. Ә бездә монда бар топонимнар, Кара чишмә, Урым чишмә, Яу ширмә. Ул шир, ширмә дигән сүз, чишмә дигән сүз. Теге эр урынына зына куйсагыз, яшь гына шул сүз килеп чыга. Булгар сүзләре. Менә шуңа күрә ул Татарларның һәм уйгырларның бәлки борынгы телләре дә булган. Электән килгән башка типтагы төрки тел. Ләкин бу табышмакны бүген әле шешеп булмый, әмма истә торырга тиеш без ул әйберләрне. Менә хәзер шул шул мәсьәләдән без күчәргә тиешбез башка бер юнәлешкә. Ул турыда бүген әле әйтелмәде. Сезгә бераз гына әйттеләр монда борынгы төрки ханлыклар турында. Ну, егереп кенә әйттеләр булган Кыргыз каханлыгы, Уйгур каханлыгы. Ләкин алардан башка бар бит әле тагы зур бер дәүләт. Иртыш бассейнда булган Кибак каханлыгы. 11 нче гасырда бик яхшы билгеле чыганаклар нигезендә. Һәм киматларның тарихи мәгълүматлары буенча алар күчмәдә булган, әмма 11 шәһәрләре билгеле. Кай вакытта 12 дә дип әйтәләр. Шәһәрле халык булган. Менә шул киматларга безгә игътибар итәргә кирәк, чөнки андан кызык әйберләр килеп чыга караган вакытта.

Татар, безгә бик таныш булмаган Олникас һәм Аджглят дигән кабиләләр дә бар. Кемакка ханлыгы, 11 гасыр. Һәм шуннан соң төрле легендалар да китерелә чыганакларда. Һәм шул легенданы анализ ясаганда күренә. Кемакка ханлыгының элитасы Ханнар башта аларны шат дип әйткәннәр. Шатлар ул ханнарның э, кеше туганнары дигән сүз, ул титул. Кемака ханнарының шатлары, ихтибар, татар кабиләсендә булганнар. Нәрсә дигән сүз бу? Әгәр дә без э, традицион терминны куллансак, дәүләт башында татар тора икән, бу татар да дәүләте булып чыга. Кемака ханлыгы. Менә бу бик әһәмиятле бер нәтиҗә, һәм без ул нык уйланырга тиешбез. Шулай ук игътибар итәргә кирәк, бу каһанлык эчендә булган уйгурлар да. Һәм соңгы вакытта чыккан хезмәтләрдә шул ачылды, уйгур каһанлыгы җимерелгәннән соң, уйгурларның бер өлеше башка төркиләр белән китәләр төньякка, Иртыш елгасы бассейнына. Татарлар да шунда булганнар. Менә шуннан килеп чыга бер кызык нәтиҗә. Чыңгыз хан сугышкан татарлар, алар Үзәк Азиядә эчтә утыручылар. Алар татарның бер өлеше генә. Икенче зур өлеше киткән көнбатышка һәм төньякка таба. Һәм шунда яңа дәүләткә Кибак ханлыгына нигез салганнар. Мин моны сезгә тәшвишләп әйтмәсем. Дөнья фәнендә бар шундый бер нәтиҗә. Менә монголлар килер алдыннан бөтен Евразия далаларын алып торган кыпчаклар, чынлап та, чыкканнар кимаклар эченнән. Алар кимакларның бер өлеше, бер төре кыпчаклар. Менә шуннан соң кызык бер әйбер килеп чыга инде, моннан бер зур тикшерү үткәрергә була. Менә мин аны тикшерү үткәрдем, сезгә күрсәтәм менә монда, шушында китап чыктылар генә минем. Ну, бәясе кыйммәтрәк, но саталар атласагыз менә монда аның издателе утыра, минем янында, монда кебаб проблемасы каралган. Бераз китаплар күп түгел, ну бераз бар. Хәзер нәрсә турында мин әйтергә уйлыйм, менә э, сезгә уйландыра торган нәрсәләр. Бу кебаб каханлыгы ничек җимерелә? Унынчы гасырда Кытай ярында көчәя башлый тагы монгол төркемнәре. Ну, аларны йөртәләр кидань, киданьнар дип. Төрки телдә аларның исемнәре Катай я Кытай. Кытайның исеме шул киданьнардан калган. Бу 10 нчы гасырда кешегә башлаган киданьнар төзиләр Дәүләт, Ляо дәүләтен бирделәр тарихта. Һәм алар бөтен төньяк Кытайны яулап алалар, хәзерге төньяк Кытайны, һәм шунда хөкем итә башлыйлар. Һәм алар күрше якларга һөҗүм итеп, бик күп төркиләрен тармар итәләр, я буйсындыралар. Менә шул дәвердә кимаклар китәләр тагы да көнбатышка. Һәм утырып калалар. Каспий буйларында, Казахстан далаларында һәм бусында игътибар кирәк бик ныклап Җаек елгасы буена кадәр килеп җитәләр. Мин шул турыда бик кызык мәгълүмат таптым. Аны менә бу мин чыгара торган э, Туган җир журналында бастырдым. Безнең менә 17 гасыр ахырында эшләнгән бер чыганак бар, дәфтәр өчен кызнама дигән чыганак. Шунда Аксак Тимер вакытында бер легендар тарих бар. Бараш халкы турында. Бараш халкы хәзерге Алабго якларында шул якта күрсәтелә. Минзәлә якларында, Көнчыгыш Татарстаны хәзерге. Ә ул Бараш халкы турындагы легенда чынлыкта бер шәҗәрәдә дә бар. Шәҗәрәнең башында Бүләр хан дигән хан тора. Һәм аны гадәттә башкортлар бәйлиләр байлар кабиләсе белән, башкорт галимнәре. Ләкин менә мин тикшереп карадым, кем булган ул Барач. Тикшергәч шул ачылды. Бу исем алынган менә шушы Кимак кыпчаклар белән бәйле атаклы бер юлбашчыдан 11 нче гасырда яшәгән, аның исеме булган Бука Борадыч. Бука Борадыч ул җиде башлы аҗдаһа дигән сүз. Бу титул чынлыкта. Һәм нәрсә күренә шуннан соң? Кыпчакларның берлеше Ык елгасы бассейнына инде 11 нче гасырда ук килеп җиткәннәр. Һәм алар шушы Кимак каханлыгы белән бәйле булганнар. Бу конкрет әйткән вакытта Бука Бука Будратыч дип әйтәләр аны, аның кабиләсенең исеме Ябагу. Менә Мәхмүд Кашгарины ачып карасагыз, Мәхмүд Кашгари ябагу, татар, кыпчак телләренең уртаклыгы турында кайбер язган. Ягъни бу төрки телле төркемнәр. Һәм инде 11 гасырга ук килеп җиткәннәр безнең якларга. Иң кызыгы шунда, 12 гасырда рус ел язмаларында мәгълүматлар бар. Мәсәлән, 1184 ел Руслар киләләр Болгарга һөҗүм итеп. Һәм шунда һөҗүм вакытында күрәләр бер төркем хәрбиләрне. Башта шүрләп калалар, болгарлар бу безгә каршы сугышырга киләләр дип уйлыйлар рус гаскәрләре. Якынайгач, сөйләшүләргә керәләр һәм сөйләшү нәтиҗәсендә нәрсә билгеле була? Икән бу Болгар ике болгар князя үзе князя үзара сугышалар һәм ярдәмгә чакырганнар Ямәк кибаклар гаскәрен. Шуннан соң урыслар болар белән берләшәләр. Походка бер як кыбарга сөйләшәләр. Бер эшлиләр инде теге үзәк булгарны булгар белән сугышырга. Һәм менә күренә, бу ямәкләр бер дә бик яракта булмаганнар Булгар дәүләтеннән. Менә тикшереп карагач билгеле булды, бу төркемнең баш каласы хәзерге Оренбург шәһәрендә, Актүбә шәһәрендә булган. Петр Рычков әле 18 нче гасырда ул шәһәрнең калдыкларын күргән. Һәм анда кабер ташлары да булган. Кабер ташлары мөселман динендә дин кулланып язылган. Аның үз сәбәпләре бар. Чөнки менә бу кимаклар инде 1043 елны ук ислам динен кабул иткәннәр. Шактый иртә. Болгарлардан соң икенче булып исламны кабул иткәннәр Төркия дөньяда бик иртә кабул ителгән ислам. Һәм монда Шушыннан тыш, тагы бер әһәмиятле нәрсәгә э, игътибар итәргә кирәк була. Менә бу кимаклар, аларны фәнни телдә йөртәләр көн чыгыш кыпчаклары дип. Бигүк дөрес термин түгел, чөнки кыпчак теге половцы күбрәк ул менә Иделнең уң ягындагы төркемнәр чынлыкта. Хәлбуки алар кимаклар эченнән бүленеп чыксалар да, алар арасында бераз аермалыклар бар. Менә шушы мин сезгә әйткән кимак төркемнәре Каспий буйларына, Арал буйларына күчкәч, анда ул вакытта әле көньяктарак угызлар яшәгәннәр. Хәзерге төркмәннәрнең, азербайҗаннарның һәм төрекләрнең бабалары. Кыпчаклар Төньяктарак далада калганнар. Ә угызлар бер дәвердә көньяккарак күчеп китеп, шунда үзәкләре Хорезмда булып дәүләт төзегәннәр. Бу дәүләтнең исеме атала фәнни телдә Хорезм шахлар дәүләте дип. Аларның атаклы юлбашчылары билгеле, Санжар, мәсәлән, бик әһәмият э, фигура. Бу Хорезм шахлар дәүләте зур, бик зур булып, алар Иранны яулап алганнар иранлыларны, аннан соң Һиндстанның берләшен зур дәүләт булган. Һәм менә монголлар һөҗүмгә күчкәч Урта Азиягә иң беренче шулар белән берләшәләр, Хорезмшахлар дәүләте белән. Мескәттә инде беренче монда хөкем итүче элита Угызлар төркеменнән булган. Әмма тарихи мәгълүматлар күрсәтә шуны. Монголлар килер алдыннан якынча 3 буын хөкемдарлар, харизмшахлар чынлыкта төньяктан даладан чыккан Кыпчак нәселеннән булган шәхесләр булганнар. Монголлар тарихын йөргән кешеләр барысы да белә. Монголларга каршылык күрсәткән Хорезм шахлар Мөхәммәд, Мөхәммәд Хорезм шах, аның уллары, алар барысы да шушы кимаклар арасыннан, кыпчаклар арасыннан чыккан шәхесләр булганнар. Һәм Хорезм шахларының 12 нче гасырда, 13 нче гасыр башында бөтен гвардиясе торган шушы кимаклардан Кангылы дигән төркем, Уран, Баявут исемнәр атала шушы кемак төркемнәренең. Харизм шәхсләренең хатыннары, бөтен туганнары, армиясе шулар арасыннан чыккан. Һәм Бик кызык нәрсә килеп чыга бит, шунда уйлап карасаң ахырына кадәр. Ә монда бит татар төркемнәре булганнар. Һәм буларны татар белән бәйләп карарга мөмкин. Һәм еш кына чаракларда күренә шундый сүзләрдә. Шушыларның ханнары татар дигән сүзләр килеп чыга. Э, ул төрле-төрле чыгаракларда татар дигән исем бар. Менә мин сезгә әйтә башлаган Әмир Нәҗипнең элекке татарлар дигән әйберсе шушылар белән бәйле чынлыкта. Чөнки кыпчакларның бер өлеше, бигрәк тә көнчыгыш кыпчакларның татарлар дан торган этник элементларны үз эченә алган. Ә ул чынлыкта шушы кебакларга гына бәйле түгел, ә Алтай якларында булган кайбер төркемнәргә дә бәйле. Мәсәлән, тагы бер мисал китерәм сезгә. Теге монгол империясе күтәрелә башлагач, монгорлы монголлар татарлардан башка башка төркемнәр төркемнәр белән сугышалар. Шулар арасында булган мәсәлән найманнар, бик билгеле төркем. Монголлар каты сугышлар алып баралар һәм Найманнарның ханы Кучлук хан котылып кала, монголлар аны тота алмыйлар, ул кача һәм ул китә көнбатышка, шунда Менә мин сезгә әйткән Киданьнарның баш каласын алып, башта кияү булып урнашкан да, аннан соң баш каласын алып, шунда үзе ханлыкка утыра. Әгәр дә сез э, шушы найманнар турында чыгаракларын укысагыз, иң кызыклы мәгълүмат сакланган Джуджаниның табакат насири дигән хезмәтендә. Джуджани шушы тирәләрдә бик еракта яшәмәгән, Төньяк Һиндстанда. Һәм табагат насирдә әйтелгән болай дип, Найманнар, алар татарлар. Күчле хан әйтелгән, татар ханы дип. Менә без хәзер күрә башлыйбыз. Бар икән Монголиянең үзендә яшәгән татарлар, Алтайда булган найманнарның биләмәсе Алтайда булган, Алтайдагы татарлар һәм аннан соң килеп чыга Кебаклар эчендәге татарлар зур бер төркем килеп чыга монда. Һәм бу мәсьәләнең тагы да бер бик кызыклы ягы шуннан гыйбарәт. Сәлам. Шуннан гыйбарәт. Барыгызга да билгеле инде бу турыда сүз булды. Теге Калкыяндагы сугыш, Сөбедәй Баһадуриндан да шунда ул теге Кавказ аркылы чыгып шунда килә. Ләкин бик аз гына шәхес белә моны нәрсә? Сөбедәй Баһадур Кыпчакларны теге полцларны тармар иткәннән соң, болгарлар белән сугышканнан соң, кайта Кире Монголиягә һәм 1224 елны Чыңгыз ханга яза докладная записка. Анда ул тәкъдим итә төркиләрдән торган бер армия төзергә, меңлекләрдән. Карый башласаң, ул армиядә тиеш булган кыпчаклар, кимаклардан, аннан соң найманнарны кертергә тәкъдим итә һәм тәкъдим итә кайбер безгә билгеле булган, мәсәлән, Миркит дигән төркемне аларга. Ул турында бераз әйтермен. Ну, бер 5 меңлек армия шунда ныгытып өйрәнсәң, бу булып чыга татарлар армиясе. Татарлар торган армия. Һәм Ахрысы, шушындый армия төзелә һәм бу армия соңыннан сугышта катнаша. Монголларның яулап алу сугышлары да һәм иң кызыгы, соңыннан ул армия эләгә Берке хан кулына. Беләсез инде, Берке хан ул Урта Азиядә башта Яши һәм иң беренче булып чыңгызлылар арасыннан ислам дине кабул итә. Шундый гипотеза барлыкка килергә мөмкин. Берке хан сыгыннан Урта Азиядан күчә Идел буена, Алтын Урда ханы булгач. Һәм алып киткән булырга мөмкин үзе белән шушы армия кешеләрен һәм башка татарларны да.
Афәрин, сез әйттегез, бу армия 5000 кеше генә була. Әйе, ул тыш тышчылар, 5 5 тышчыдан тора торган була. Ну, безгә булган мәгълүмат. Әйе. Бу кичке армия түгел чынлыкта. Монда хәзер менә кигерәк бер карашка килсәк, без нәрсә күрәбез? Гадәттә без монгол империясенең бит инде монголлар төзегәннәр һәм бу исеменә күрә дә бөтен дөнья тарихында ул атала монгол империясе дип. Монгольский империя дип язалар. Яисә аның исеме бар монгол телендә Екі монгол улус, Бик монгол улусы дигән сүз. Әмма ни өчендер күршеләр, мәсәлән, кытайлылар, Йә атыйлар бу империяне татарлар дип, империя халкын, яисә ким дигәндә ике исем атыйлар. Мэнда, монгол-татарлар. Мин уйлыйм, бу бер дә юкка түгел. Монгол империясының эчендә булган төркиләр күпчелеге бәйле татарлар белән. Һәм монда татарлар иң башта әһәмиятле роль уйнаганнар. Һәм без европаларга ияреп чынлыкта ялгыш карашта торабыз, бу Бөек Монгол империясе монголлар дәүләте булган икән дип. Бу ялгыш караш. Билгеле, бу карашны монголлар бик яраталар. О, безнең халык анда, безнең Чыңгызханнар, төзегәннәр шундый бөек дәүләт. Ә төркиләрне кая куясың эчендәге? Һәм беренче татарларны. Татарлар бик әһәмиятле роль уйнаганнар, һәм алар күп булганнар анда. Шуңа күрә менә тагы бер әһәмиятле фактны әйтәм сезгә, шулай ук сезгә уйлау өчен. Ну, сез бәлки ишеткәнегез бардыр, Алтын Урдада сакланган бер чыганак бар, атала Кодекс Куманикус. Бу чынлыкта словарь, лыгат. Һәм аны төзегәннәр европалыларга җирле халык белән Алтын Урда халкы белән аралашу өчен. Ну менә гадәттә язалар галимнәр кыпчак теле. Ул теге ике, ике телле перевод кыпчак теле дип язалар. Ә Словарьның эченә кереп карасаң, шушы лөгатьнең телен атаганнар, аны төзүчеләр татар теле дип. Татар деле. Бик кызык нәрсә килеп чыга чынлыкта. Теге Алтын Урданың халкы, халкын күз алдына китерәбез. Монда кыпчаклар чынлыкта күпчелекне тәшкил иткәннәр. Ләкин ул кыпчаклар эчендә Бик күп булган менә шы татар дигән төркемнәр. Сез аны көнчыгышта гына эзләмәгез, кыпчаклар, кыпча, э, татарлар булганнар, кыпчакларның көнбатыш теге половцы дип билгеле булган төркемнәр эчендә дә. Мәсәлән, Ибн Халдун дигән гарәп тарихчысы, ул 15 гасыр башында яшәгән. Ул бер җирдә әйтә. Таксаба Ул татарлар, татар кабиләсе ди. Ә бу Таксаба бик билгеле, ул э, монголлар килгәнче үк Таксовичи дип әйтелгән төркем искә алына. Һәм шундый ук әйберне без күрәбез башка исемнәрдән дә. Мәсәлән, монголлар Кавказда теге э, руслар белән сугышканда Кавказга киләләр һәм Кавказда сугышкан вакытта искә алаларында зур бер кыпчакларның төркемен, аның исеме

Буркутлар чынлыкта Алтай буенда яшәгән татар кабиләсе. Кемакларның берлеше. Ә, Алтайда әле меркетлар һаман да бар. Ну, бераз төрки телләрдә Б, М хәреф алмашырга мөмкин беренче позицияда булган вакытта. Шул ук төркемнәр. Димәк, Монгол телләрендә, монгол телләрдә дракон, елан, змея. Әмма төрки телдә шул ук атаманы бирәләр уран дигән төшенчә, уран. Менә уралып менү теге еланның ниен алынган, уран. Ә менә мин сезгә әйткән Хорезм шахларының үзенең кабиләсен еш кына чараларда бирәләр

Теге әзерәк мәсьәләне җирләү өчен әйтәм, ул рус елъязмаларында монголлар килгәнче боларны йөртәләр каипечи дип. Каипечи төркеме. Каипечи. Монда кай дигән сүз ул кабилә исеме, ә биши Пише, ул шушы кабиләнең туганы дигән сүз, туганлык термины. Ул әле хәзер дә безнең Нократ татарларында андый термин кулланыла. Биче дип атыйлар үзләренең туганнарын. Ну, бичә дигән сүз бездә дә бар, бичә. Ул теге кыз ягыннан туганлыкны аңлата торган термин. Шуңа күрә менә шул каипеч дигән сүз бар. Һәм алар реаль төркем булганнар. Менә ерак барасы юк, безнең ике бар авыл Кайбыч. Кайбыч, әйе. Әйе, нәкъ шул Кай дигән кабиләнең исемен, исеме монда сакланып калган. Шуңа күрә ул теге бер, бер кайда әллә кая теге һава ашкан төркемнәр түгел, алар татар эченә сеңгәннәр соңыннан, безнең эчтәге төркемнәр. Менә шуннан соң килеп чыга бит инде хәзер без киләбез глобаль нәтиҗәгә. Э, гадәттә Европа фәнендә һәм Россиядә таралган шундый бер караш бар. Татар дигән исемне монголларга кытайлар такканнар. Дигән. Ну, теге Монгол империясендә Кытай чиновниклары әһәмиятле роль уйнаганнар һәм алар бөтен күчмәләрне яратканнар татар дип атарга. Шуңа күрә монголларын да татар дип йөрткәннәр, шуннан калган татар исеме дигән караш бар шундый. Ләкин чынлыкта мин инкарь итмим, Кытай чиновникларының роле булган. Чөнки алар монголларны да кара татар дип йөрткәннәр, чынлап та. Әмма аннан башка татар исеме белән йөртү шушы монгол империясендәге һәм Алтынордагы халыкны ул бәйләнгән шушы татар төркеменең катнашуында да этногенезда бу халыкның. Ә бит э, Бездә шундый тарихи чыганаклар бар. Әле Үзбәк хан вакытында да, Алтмурда да Үзбәк хан үзе һәм аның сараенда Чыңгыз Чыңгызлар монгол телендә сөйләшкәннәр. Димәк, алар чынлап та монгол телле килеш яшәгәннәр 14 гасырның 40-ларына кадәр. Әмма алардан башка башка башка телдәге халык та булган да. Менә шушы татарлар һәм алар белән бәйле бик күп санлы башка кабиләләр. Менә менә Алтын Урданың кабилә составларын тикшерә башсаң, якынча минем хезмәт барында якынча таптым 50 гә якын кабиләне. Шуларның 32 32-сен кайва чараклар буенча 37-сен дип атарга була. Без төгәл урыннарын билгели алабыз, кайда яшәгәннәр булар. Менә шулар арасында бар Ол Олшын кабиләсе дә, Олшын. Олшын кабиләсе кемнәр ул? Ул монголлар

Казахлар чынлап та шул кабиләнең кешеләре. Минем бер бик кызык вакыйга да булды. Анда бер вакытны без Сабантуй үткәргә баргач, безгә беркеттеләр ике гаи начальнигын. Әйбәт казахлар, безне сыйладылар, йөрттеләр. Шуннан соң мин сорадым алардан, ә сез нинди рудан? Без чын казах руыннан, алшын татарлар Без. Металлическая инде сез казах кабиләсе була. Исемегездә, исемегездә күренеп тора. Юк ди, без аның татар өлешен әйтмибез, без алчын дип кенә әйтәбез. Ә алчын дип әйтү теге Монголия ягындагы татарлар өчен хас булган, аларның кыскартылган варианты алчын. Ул бик аңгы бер төркем. Менә шушылай теге төрле-төрле төрки татар эченнән чыккан э, кабиләләр соңыннан төрле халыклар эченә сеңгәннәр, ләкин аларның эзләре һаман да бар. Менә Минем каршыда утырган китапны чыгарган Рәис Яушев, басып күрен әле, карасын сыйган халык. Рәис Яушев, Казан ханлыгы вакытында билгеле булган Яушевлар нәселеннән, Яуш бәк 16 гасырда яшәгән һәм Казанны алган вакытта исән булган ул кеше. Ул менә шушы, әйе, ул булып чыкты Арча князьлары нәселеннән һәм алай гына түгел, игътибар, Алар ал, ал, албыр, албыр кабиләсеннән. Албырлар шушы менә татарлар белән бәйле кимакларның берлеше. Шул албырлардан булган, боларга каршы сугышкан Иделнең түбән агымындагы Башман солтан. Аның үлеме билгеле һәм аның турында Кытай чыракларында мәгълүматлар бар. Алар шунда бик кат сугышканнар монголлар белән, соңыннан монголлар аларны җиңгәннәр билгеле. Ләкин алар исән калып, соңыннан барыбер кереп киткәннәр татар эченә. Димәк, менә мин сөйләгән әйберләр алар теге ниндер гипотеза гына түгел, ә татарның эчендәге вакыйгалар белән бәйле. Шуңа күрә менә мин сезгә күрсәткән китапны язган вакытта мин анда шушы бер нәселнең тарихын яздым. Әмма шуннан күренә, ничек иттереп систематик рәвештә без әкренләп-әкренләп төрле төркемнән формалашканбыз, но аның бер ядрәсе бар. Һәм ул ядрә Кызганычка каршы Болгар гына түгел. Менә безнең болгарчылар белән төп каршылык шунда да. Алар тарайтып карарга тырышалар. Болгар тирәсендә генә. Ә безнең чынлыкта этногенез бик зур пространствода барган һәм анда төрле-төрле төрки төркемнәр катнашканнар. Мин әле сезгә әйтмәдем, анда башка төркемнәр дә бар. Менә хәзер игътибар итегез, мин э, сезгә санап кына китәм. Вә тарих чыганаклар буенча 17 гасырда, 18 гасыр башында безнең Ик елгасы буенда ну, язылган чыганакта башкорт дип, ул шундыкта Нугай урдасының калдыклары. Алабуга ягында байлар кабиләсе утыра, Минзәлә ягында байлар. Ә байлар бар кимәкләр эчендә, Баяут дип атала. Аннан соң алардан көньяктарак әзерәк анда бар Гәрәй кабиләсе. Гәрәйләр шулай ук яшәгәннәр Алтайда, Хәтта христиан динендә булганнар, кириидлар, знаменитый. Ну, гәрәйләр туган булганнар Кангылы кабиләсе белән, ягъни кимакларның беренче белән тугандаш булганнар. Һәм шунда әзрәк, әзрәк кенә китсәгез, шунда тагы табасыз Уран кабиләсендә. Алар бүгенге э, ни тирәсендә, Бирск тирәсендә яшәүчеләр шул Уран кабиләсе вәкилләре бар. Димәк, алар Бу теге монголлар килгәнче яшәгән кимаклар, ягъни икенче курчаклар. Бер кайда китмәгән, шушында калганнар һәм шунда безнең эшкә сеңгәннәр. Менә ул көнбатыш башкортлары биртелгән төркемнәр барысы да татар телендә шуңа күрә сөйләшә. Анда башкорт теле юк. Чөнки алар борынгы татар кабиләләренең төрле кисәкләре. Э, теге официаль рәвештә язылганнар да башкорт дип кереп киткәннәр башкорт эченә, ләкин татар Телләүдән туктамаганнар. Менә хәзер безгә бит инде килергә кирәк-кирәк ахыргарак бер нигә теге фикергә. Мин булай дип уйлыйм, ул татарның формалашуы чынлап та бик зур дәверне ала. Һәм анда Гун чорыннан башланыр ул чынлыкта. Менә мин сезгә әйткән Чыңгыз хан сугышкан татар төркемнәре берничәсе гуннар эчендә дә булган. Аны Кытай чаракларында нигезендә исбатлап була. Минем китап турыда бар. Шуңа күрә гуннар заманында башлана һәм аннан соң төрки каханлыкларда, аннан соң менә шушы Кемак каханлыгында, Хорезм шаһлар дәүләтендә, бөтен җирдәге булган төркиләр бу эшләрдә катнашалар. Шуңа күрә менә Болгар теориясенең теге начар ягы нәрсәдә? Болгар теориясе безне шушы Татарстан тирәсендә генә бикли. Шуннан беркая чыгып булмый. Ә без ул вакытта кая куябыз? Кырым татарларын, Себер татарларын, Астрхан татарларын берсе дә сыймый моның бу кысага. Алар чөнки алар анда булганнар юк тирәдә. Шуңа күрә мин шуңа күрә әйтәм, Болгар теориясе чикләнгән һәм аны карарга кирәк менә бу төрки татар теориясе нигезендә киң яссылыкта. Ул безнең бөтен төньяк Евразия татарларының этногенезы булган территория. Шуңа күрә Ул безнең ватаныбыз дип дигән әйбер, ул бик киң кысада карала торган әйбер. Менә мин монда Фаяз белән башка мәсьәлә буенча килешмәсәм дә, мин бер мәсьәлә буенча килешә алам. Россиянең күп өлеше татар җирләре. Җирләр үзебезнең шунда яшәгән бабаларның каннары һәм тирләре тамган җир. Шуңа күрә без бу җирдә бер килмешәк тә түгел һәм теге э, Юкка инде Алтайда гына чыккан халык та түгел, чөнки без Алтайда да булганбыз, Себердә дә булган безнең халык һәм Идел буйларында да яшәгәнбез без. Һәм аннан соң Кавказда да булганбыз, теге Дудай янына барып җиткән безнең бабалар. Чөнки ул күчмәләрнең тормышы шулай оештырылган булган. Мин уйлыйм, Татар тарихы турында сөйләшкән вакытта аны теге бик нечкәләп карарга була төрле якларын теге, теге тарихи конкрет даталар белән дә дәүләтләр яшәгән вакытта аңларга кирәк безнең этник нигез шушы бөтен территорияда географик яктан да һәм аны безнең атаклы тарихчыларыбыз мәсәлән э, беренче булган Мәрҗәни, аннан соң булган Мурат Рәмзи, Марат Рәмзинең китабын хәзер рус телендә чыгардылар беренче Башкортстанда, аны карый аласыз. Менә шул алар бай берне аңлаганнар, шул турыда язганнар. Безгә дә шул юнәлешне дәвам итәргә дип уйлыйм. Рәхмәт, шуңа төгәллим. Сораулар булса җавап бирермен.

Болар систематик рәвештә эшләнгәннәр, әмма менә җиде томның татар тарихына бай берләр кермичә калды. Анда бер өлеше керде, әмма без соңыннан моның глобальрак рәвештә без соңыннан эшләдек. Әмма бар. Менә шундый китап чыкты, Казанда чыкты ул. История культуры татар Западной Сибири дигән 15 елны чыкты. Ул тарих институтының сайтында бар ул китап, интернет нидә. Шунда кереп карый аласыз. Анда менә систематик рәвештә бирелгән шул шәгырьләр. Ну, аннан соң икенче менә бу мин сезгә әйткән китапта инде. Аны э, Рәис әфәнде вәгъдә итә, бер кара вакыттан соң сайтка куярга әле хәзер түгел. Тагы бармы сораулар? Рәхмәт әкс.
Казакъстан белгечләре әйтмиме, ул безнең төркемләр дип. Шуларны сез киләсезме?
Бу казакълар белән без әлегә шөгыльләнәбез Алтын Урданы бүлү мәсьәләсе буенча. Алар да безнең мирас тиләр, алар безнең дәүләт. Ну, болай без якынча Казаклар белән килештек. Алтын Урда бит менә монда әйттеләр аны. Аның көнбатыш өлеше булган Ак Урда, Күк Урда көнчыгыш өлеше. Без казакларга Күк Урда бирә алабыз. Ну, бул мені без татарның практикасын үзебездә гомер буе ташып, әле Аларга алтын орданы бүләк кылдырс нәрсә булмас. Ул безнең дәүләт. Ну, әле менә бу кыпчаклар мәсьәләсендә казахлар шулай ук нык кына эшлиләр. Мин уйлыйм, Кимак мәсьәләсе буенча алар шулай килеп чыгачаклар дип, иртәме-соңмы. Әмма монда шулай ук безгә уртак фикергә килергә, фикергә килергә без тиеш булачакбыз. Әгәр дә кимаклар арасында хан нәселе татар булган икән, татарлар анда булган икән, ул бары безнеке дә булып чыга. Казахлар арасында андый кабиләләр бар икән, рәхим итегез, сез дә катнаша аласыз, чөнки кайвак кайбер дәүләтләр уртак дәүләт булганнар. Бу без казахлар белән сугышырга җыенмыйбыз.
Ярыймы? Ярый, ярый. Ә, мин дөрес аңладыммы? Карагыз, теге әле скиф гун вакытларыннан башлап да һәм бүгенге вакытка хәтле бу бөтен без хәзер әйт әйтелгән менә халыклар Нагайлар, найманнар, кем сез әйт, кунаклар, да, башкалар, башкалар, башкалар һәм татарлар, һәм болгарлар, һәм кыпчаклар, һәм башкалар, бөтенесе шул төрки дөньядан чыккан, Алтай группасы. Без бер Гаиләдән чыктык. Дөрес мин алладымы, юкмы? Ну, дөрес.
Аны
просто без хәзер теге ваграк, более детализированно карыйбыз. А чынлап ул бер гаилә, что казахлар, что кыргызлар, что менә без, что чувашлар. Дөрес аңлыймы, юкмы? Дөрес әйткәндә без барбыз да Адәм белән Хавадан туганбыз бит инде. Ул яктан безнең бик борынгы бердәмлек тә бар. Ну, эш монда нәрсәдә? Ул Алтай группасы буларак карамыз. Әйе. Төркиләрнең бар үзенең этногенез үткән борынгы бик борында заман этногенез үткән территориясе. Һәм ул чынлап та менә бу Үзәк Азия һәм Себер яклары белән бәйле. Менә игътибар итегез, бит хәзер яза башладылар һәм элек тә безнекеләр язгаладылар. Хәтта индеецлар телендә төрки сүзләр һәм аңа ошаган сүзләр шактый гына. Һәм минем башка галимнәр сөйләшкәнем бар, индеецларның мәдәниятендә традицион культураларында шулай ук төрки элементлар бар. Ә бит без беләбез, индеецлар, алар 20 мең ел элек күчкәннәр, Беринг аркыларында, кайберләре 10-12 мең ел элек күчкәннәр, соңрак күчүчеләр. Димәк, шул вакытта инде төркиләр булганнар. Һәм алар каядыр, ә бит билгеле индеецлар чыкканнар Себер аркылы, димәк, ул Себер тирәсендә булган төркиләрнең яшәгән урыннары башта. Әмма мин әйтмәс идем, барысы да шунда ятканнар дип. Мин сезгә менә әйттем бит шумерлар турында. Шумерларда Тәңре дигән Алла бар. Димәк, алар каяндыр Азиядән чыккан булсалар да, ул шундый гипотеза бар. Алар арасында инде я төрки, я төркиләргә якын яшәгән инде төркемнәр булган. Димәк, төркиләр ул вакытта ук инде каядыр тарала башлаганнар, башка якларга да. Дип уйларга мөмкин. Аннан соң менә шуңа итеп кирәк. Бит борынгы төрки төркемнәр бар. Менә Сез әгәр дә алып карасагыз, Мәхмүт Кашгарины, ул анда 20 иң зур теге төрки кабиләсен саный. Татар бар анда. Димәк, ул аерым бер берәмлек булган. Мин әйтмим, бөтен бөтен төркемнәр дә, бөтен кабилә татар татар булганнар дип әйтмим мин. Әмма татарлар көчле һәм зур халык булганнар. Ләкин аларда башка бит аталар, кыргызлар бар, аерым атала. Аннан соң Алтайдагы кайбер төркиләрнең аерым исемнәре бар. Чөнки алар башка башка этногенез э, юлы үткәннәр. Э, шуңа күрә һәрберсенең үзенең тарихы бар. Аны теге барысын да бер җирдән чыккан дип карап булмый. Ләкин шуңа игътибар итәргә кирәк. Менә мин э, белгечлегем буенча демограф һәм миңа бик күп шөгыльләнә туры килде халыкны исәпкә алу мәсьәләләре буенча. Менә XIX гасырда да Алтайда яшәгән күп кенә төркемнәрне атаганнар татар дип. Руслар шулай атаганнар. Мәсәлән, сезгә биргән хакас. Син гади хакастан сорасаң, син кем дип? Мин тадар кешесе дип әйтә ул. Шуны төркемнәр бар алтайлылар арасында да. Бүген безне алтай дигән алтай дигән халык бар. Но аларда алтайлыларның төньягындагы яшәгән төркемнәр үзен татар дип саныйлар. Хәзер шуннан соң китәбез Кавказга. 19 гасырның ахырына кадәр балкарларны, карачайларны атаганнар горский татар дип. Үзләре шулай санаганнар. Азербайжан тоже татар дигәннәр. Мин уйлап карадым да, шундый фикергә килдем. Бу татар дигән атама юкка гына әйтелмәгән, чөнки анда кыпчаклар яшәгәннәр. Һәм алар аларның эчләренә кергәннәр. Менә миңа бер вакытны очрашырга туры килде ике Э, Азербайжан галим белән алар иде белгечләр грузин чыганаклары буенча. Һәм мин алардан сорадым. Теге э, тарихта билгеле э, Тамара патша булган вакытта грузиннарның анда 40 мең кыпчак грузиннар ягында сугышып йөри. Мин сорадым, алар киткәннәр моннан, шул чыганак галимнәрдән. Юк, китмәгәннәр. Мин әйтәм, а куясың, грузиннар арасында төркиләр юк, ничек булмасын ди. Әле күптән түгел генә Грузияда бар иде 750 э, мең Азербайжан. Хәзер 350 меңгә калды, 350 меңгә калдылар, саннары кимеде. Менә шул инде ул, ул шул Азербайжан дип аталган төркем, бу шул кыпчакларның потомоклары. Алар анда кушылганнар җирле угызлар белән, телләр үзгәргән бераз. Әмма бар аларда татар теленә якынлык бар. Ул менә көньяк Азербайҗаннарда юк, Иранда яшәгән, ә боларда бар. Шуңа күрә аларны татар дип атап йөрткәннәр, һәм аның мәгънәсе дә бар. тарихи яктан. Әле ул татар мәсьәләсендә без эшлисе эшләр бар, чөнки мәсәлән, сез беләсез инде, Иранда булган Чыңгыз э, Чингизитлар төзегән дәүләт Хулагулар дәүләте. Хулагулар дәүләтеннән калган төркемнәр арасында әле хәзер дә әйтәләр, татар дип йөрткән төркемнәр бар. Үзләрен татар, татар, татар, татар дип йөртәләр. Безнең анда барып аларны тикшергән юк. Безгә алар күренә гомуми Азәрбайҗан төрки булып күренәләр. Анда кайберләрнең исемнәре дә башка. Әмма Дәүләт кушкан исемнәр бар, ә үзләренең атамалары татар. Бу безнең бөек борынгы татарларның кисәкләре чынлыкта. Шуңа күрә татар милләте һәм халкы шактый киң булып чыга. Монда гына сыеп бетмибез. Бусы алга таба шул эшләр.
Хәзер халыкларның татар этногенезына Өлеше бармы? Беренче һәм Болгар белән Балкарлар Балкарлар ул менә Кавказда яшәгән болгарларның бер өлеше булып торамы?
Бу соңгы мәсьәлә буенча мөмкин дип уйлыйм мин һәм шундый фикерләр фәндә ителә, Балкарлар болгарларның бер өлеше дип. Чөнки теге Кара диңгез буендагы болгарлар таралган вакытта аның берлеше шул тирәдә кала. Дон буйларында калалар, аларның исемнәре дә барында атап йөртелгән. Мин уйлыйм, алар чыгыннан шул тауларга китеп шунда сиңгәннәр, шунда калганнар. Анда бит чыгыннан бик каты ниләр була, сугышлар була, кыпчаклар бәреп керәләр монда. Башка төркиләр күренәләр. Алар, ну, киткән булырга мөмкиннәр, балкарлар. Һәрхәлдә тел тел якынлыгы безнең белән Алар бит шактый ир- иркен без аралаша алабыз. Димәк, алар безнең белән бергә үткәннәр булып чыгалар. Ә инде теге Хазар мәсьәләсе буенча, барыгыз да беләсез, болгарлар хазарларга буйсыналар. Һәм кайбер мәгъ- мәгълүматлар буенча, болгар һәм хазар телләре бер, бер э, теге туган, тугандаш, тугандаш булганнар. Аннан соң менә шулай ук бик кызыклы әйбер. Славяннар теге святазлар вакытында Хазар каханлыгын җимергәч, бакатулар ясап, нәкъ шул вакытта кинәттән Идел Болгарстанда шәһәрләр үсеп китә. Аңар шанда көчле зур шәһәрләр булмый. Шәһәр культурасы шәшәгә табышлы Идел Болгарстанда. Мин аерым сөйләшкәнем бар ул темага буенча археологларга шундый гипотеза бар. Хазарларның беренче монда күчеп киткәннәр һәм безнең эшкә сеңгәннәр дигән. Тугандаш халык булгач, бик мөмкин нәрсә дип саныйм мин. Ә мәдәният бер үк, теге археологик культура шундый ук. Хазарларның да бездәге культура ул. Дәш кипшәк ул нәрсә ул? Нинди ил булган ул дәш кипшәк?
Менә ике термин бар.
Әйтик, 12 гасырда Казахстан якларына карата кулланган дәшти татар дигән Төшенчә дә бар. Ул дала дигән сүз. Бусы татар дәүләте, ә дәшче кыпчак, кыпчак далалары. Ә, мин сезгә әйттем бит, э, кыпчак дигән атама ул кимакларның берлешенең атамасы. Ну, катлаулы мәсьәлә, барысын сөйләп торып булмый монда. Шуңа күрә шушы кыпчаклар утырганнан соң бу далаларга күршеләр һәм э, теге руслар да буларны теге кыпчак Ну, бар бит инде половецкое поле. Менә кыпчак э, даласы дип атаганнар да шул шул терминның ни ул? Э, төрки һәм гарәп телләрендә э, әйтелгән сүзләре. Ул термин шактый озак дәвам итә, хәтта Кырым ханлыгында Дәфчи кыпчак дигән сүзләр бар документларда. Кырым ханлыгының титулына да кергән. Мин кыпчаклар хөкемдары да дигән сүз бар анда. Дәшче кыпчакта яшәгән халыкның хөкемдары мин дигән сүз дә сүз бар кырып татарларның титулларында. Хәзерге вакытта менә Пугачев турында икенче төрле теорияләр туалар һәм ул
Пугачев сагындан сөйләшеп утырды. Бу зур тема. Әле Дамир абыебыз безнең була. Әйе, рәхмәт. Сорауларны алдан әзерләрсез.
Әй, рәхмәт.